Иң хәерлегез, Коръәнне өйрәнгән һәм Коръәнне өйрәткән кешеләр. Дөньяда иң хәерле, иң изге, иң мәртәбәле кешеләр алар Коръәнне өйрәнгән һәм шушы Коръәнне башкаларга өйрәткән. Бүген без сезнең белән Коръәннең кайбер гыйльми аятьләренә карап китәбез. Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә 1400 ел элек бу Коръәни Кәримне иңдерде. 1400 ел элек безгә Андагы булган бөтен серләрне, бөтен фәнни якларны һәм дә тарихны, киләчәкне дә әйтеп китте. Әйтеп китәсем килә, Коръәни Кәримдә 900 дән артык фәнни аятьләр бар, гыйльми аятьләр бар. Бу аятьләр бик бәйләнеш хәзерге көн белән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Әвәләм ярал ләзинә кәфәру, әннәс сәмәвати вәл ард Кәнәтә раткан фәфәтәкнәһүмә. Әллә имансыз бәндәләр күрмиләрме? Әллә имансыз бәндәләр күрмиләрме? Элек җирле, җир һәм күкләр алар бер ноктада иделәр, фәфәтәкнәһүмә, һәм без аларны аердык, диде. Алар тоташ иде, без аларны аердык, диде Аллаһ Тәгалә. Инде егерменче гасырда гына галимнәр ачык ачыш ясадылар. Унбиш миллиард ел элек зур шартлаудан шушы галәм барлыкка килүе хакында ачыш ясадылар. Инде бу безнең өчен яңалык булмаса да, алар өчен бик зур яңалык булды. Ләкин бу турыда Аллаһ Тәгалә 1400 ел элек инде Коръән Кәримдә хәбәр бирде. Икенче аять. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Вәс-самааә банәйнааһа биәйдин ва инна ләмусиун". Хакыйкатьтә, без бу күкне барлыкка китердек зур көч белән. Ягъни әйд монда көч мәгънәсендә, кодрәт мәгънәсендә килә. Зур көч белән барлыкка китердек һәм без аны киңәйтәбез, диде. Бүгенге көндә күп кенә галимнәр, егерменче гасыр галимнәре исбатладылар, галәм, күкләр, алар киңәеп бара. Һәм бер ноктага барып җиткәннән соң, бу галәм яңадан кире кайта башлый. Бу фәнни ачылыш, бу исбатланган хәл. Өченче фәнни гыйлем, фәнни аят әйтәсем килә. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Алам наҗ'алил арда михада". Без җирне бишек итеп яратмадыкмы диде. Бишек дигән сүзне без беләбез, баланы куеп, э, шушы баланы тынычландыра торган урын, э, йоклата торган урын бишек дип әйтәләр. Элеккеге бишекләр алар бер җирдән икенче җиргә авыша торган иде. Шуңа күрә Җир, бүгенге көндәге Җир, галимнәр әйтәләр, 23 градуска бераз авышкан килеш үзенең орбитасы буйлап йөридер. Һәм инде ул бер генә, ярты гына градуска әгәр дә Үзгәрсә, безнең җир йөзе йә бөтен җир янып бетер иде кызудан, яки эшеп бетер иде, дип әйтәләр галимнәр. Дүртенче аять, Әләм нәҗәалил арда кифата, ди Аллаһ Субхана ва Тәгалә, без җирне бик Тиз әйләнүчән итеп кылмадыкмы? ди. Икенче аятьтә икенче мәгънәдә түбәндәге сүзләр килә, Үз әйберне эченә җыючы, дип. Күп кенә тәфсирләрдә шушы тәфсир килә, үз эченә җыючы, ягъни җир, суны да җыя, кешене күмгәндә дә җиргә күмәләр, хайванны да шулай ук, бөтен нәрсә җирне җир үзенә җыя. Ләкин икенче мәгънә бик тиз әйләнүче итеп яратмадыкмы ди Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә. Секундына җәмәгать җир әйләнә егерме сигез километр, сәгатенә мең алты йөз километр. Бу чыннан да зур тизлек һәм бу турыда Аллаһ Тәгалә безгә шулай ук мең дүрт йөз ел элек әйтеп калдырган. Алтынчы улда булса Аллаһ Тәгалә әйтә, Вә куллун фи фәләки ясбәһун. Һәр бер планета үз орбитасы белән әйләнеп йөри икән. Ягъни бу хакында бик күп сүзләр булды, унҗиденче гасырларда андый фикерне әйтә торган кешеләрне хәтта камап куялар иде, төрмәгә аталар иде, үтерәләр иде. Әмма ләкин егерменче гасырда моның хакында сүз чыккач, моның дәлилен сораганнар. Һәм аның дәлиле булды, Инде Юрий Гагарин беренче тапкыр космоска менгәч, ул шуны күрде. Шуннан соң башка галимнәр аның өстендә эшли башладылар һәм хакыйкатьтә Кояш та, Ай да һәм бөтен йолдызлар да, бөтен планеталар да үз орбитаслы буйлап йизиләр дигән нәтиҗә чыгардылар һәм шуны исбатладылар фәнни яктан да. Ләкин Аллаһ Тәгалә моның турында 1400 ел элек әйтте. Бу фәнни аятьләр, алар бихисап Коръәндә. Әйтеп киткәнебезчә, 900 аятьтән артык. Ләкин без көн саен шушы китапны укып, өйрәнгән саен, безнең иманыбыз, безнең эчтәге булган шушы омтылышыбыз, дингә карата булган омтылышыбыз һәм Аллаһ Тәгаләнең бар һәм бер икәнлегенә бер дәлил буларак, безгә шушы фәнни аятьләрне, гыйльми аятьләрне